vakuda zvinhu zvamavetsorii andingamevambakuona dati zvinorwadza kuti mwana akadai anzi aenda kumurume asi ndiri kutiwo ivo vana vedu vasara ngavagutsikane nezvekuva kuvabereki vavo vakunyanyokuda zvinhu okay asi nimiwo ndinomublema yevabereki munhu anenge atora mwana wenyu wezera rakadai anditi mumba makonerwa kuti tisu vevanhingi nhingi tine mwana wenyu tiri kuya kuzobvisa Motouya moungana semhuri makaungana kubvisirwa mwana akadai. Saka zvinoita sei kuti mune kunyimo amaita.
Inini pane zvinhu zvandakaozefa. Zvinhu izvi zvaiitwa mumaschools. Saka ndinotokumbirawo kuti kana muine maprograms inombofanirwa kuvhizitira maschools zvinhu izvozvo zvirambe zvichidzokorora kwanga kuine inonzi guiding and counseling iye zvino iriko but ndeyezita because ndichizvitarisa isusu uri mwana wegrade 6 kana grade 7 pane pataimbotorwa tiri tese mwanakomana nemwanasikana Titinyasodzidziswa nhau idzodzo zvazvakanakira nezvakaipira then pane pataizotorwa tiri vanasikana chete asi maissues iwayo ndiri kuona kuti adzikira isusu sematicha hatina marose hatiri kuplaya tisu vamwe vachona tiri kuuraya vana ivavo nokuti counseling vana ava vanotofanwa kuti tinotofanwa kutovasimudzira kuti vazoitawo vazosvika patiri kuti vawanikwe vari mumakwenzi vachimiramira tisu tinenge tisina kuvadzidzisa tikavadzidzisa ndinoona kuti zvinhu izvozvo zvinoderedza e eh, child marriage handifungi kuti yakanaka kuna ana baba muri kutambira pfuma but muri kuuraya mwana wenyu haasi kutogara paanoroorwa mukomana iyeye angogara naye kwenguva pfupi ari kubva waaona umwe switi system saka imba iyoyo haisi kumira zvakanaka ende mwana uyu munenge matomudistroya life yake saka ndinongokumbira kuti kuvanasikana nesu vabereki nyaya yekuda pfuma nhau yekuda mari ngatishande maprojekti maloni ayo tiendese vana vedu kuchikoro vave neruzivo vave neupenyu hwamangwana nokuti inini semwanasikana sekuziva kwangu ndichikura inini pane zvandinoziva pana baba vangu naamai vangu saamai vangu chaipo vaitosunga negavi saka ndinozviziva kuti inini kana ndikaendeswa kuchikoro pane zvinhu zvandinofanira kugadzirisa pana baba naamai ndinoiziva nhamo yataiita tichidya munjonjo asi mwanasikana hakusii kana wamudzidzisa tatenda hamusi kukwanisa kutengesa moto one kuti mwana atenge mabhuku anditi saka nekuda kwaizvozvo mwana akazowana mwana kuti ndokupa hangu mari yemabhuku asi iwo zvotityarawo bho anoita dzairi kuitira munhu yaya bho anomuitira anditi obva aita nhungu ane 16 15 years imunofuwa ndimeyeni yatomira mwana uyu sezvayataurwa pavhidhiyo paya anenge achiri kuda kuinjoya usikana umwandara handiti ari kumurume ikuka igona kutoti akaenda akatumwa kuchidai akasangana neumwe mukomana opihwa anotoda kuti noti mwana mudiki komarodzo achida kuinjoi handiti saka zvinoda kuti isu sevabereki tinonyatsombira tichionota provider for vana vedu handiti toita maproject aya atitauro so that tobatsira vana vedu handiti mwawane mumone eh,

saka zviri kutongoreva kuti dai tanga pangoita kunzwisisana kwevabereki kuti tigone kugomeredza vana vedu nokuti iko zvino vana vedu havachatsiurika kunge anowani kunyange anosha zviri kufanana kunyange nhere kunyange isiri nhere vari kungomidzisa saka pari kutoda gomeredzo yakasimba pavana vanonzi vana vedu pamhuri dzedu yakasimba pachinyaka kwete katiri kurarama yezvi tikatarisa mhuri dzedu dzatana dzeyezvi nezvi hatichatombodziona kana dai mumba chaimo mwana musikana kana adai sezvaita kuti hamuchamukwanisa zvaanopindura iye zvakatopinda zvinopindurwa neni amai zvaanopindura amai ava vakamuona vakamutsiura zvakatopinda zvaamai ava tinotomoneda kuti nekuda kwevana

tinotenda amai necontribution yenyu vana muri pano muri kuti chii ininikwaniwa mari kanotesku fizo tinde ndochikoro but at the same time ina handisvi ndokwanisa kusasvika uchikora ndi ndogarara mukuenzi ida kuta zvandikuita handisi kusvika uchikoro ndopepa madzoka ndodzoka kuendera kuti chivati kugadzira makutsanga titorana memechi agency utini ndikasoti handisi kuenda kuchikoro mimi sekuya kwamaita handii mutodzisi wabereki kuti chikoro chinei chakakosha pandichadzidza pachagadzirwa mabooks ndichadzidza kuti okay ini zvandikwanirwa mari yeschool fees kuti ndiende kuchikoro mabooks nechichi ndofanira kuchita shungu ndofanira kuchiregera zvevakomana izvi ndakufanira kuita chungu nechikoro ndo chimwe chingakwanisa kusolva problem itaurwa namama kuti munhu unofanira magroups especially unyanya magroups vatenyatinyonda akaita sena agency ndisazoziva nokuti inini tokona kuti tokunoita kana gore sinotomboita group handizvizive ndokona kuti hazvina kana basa koni kudzidziswa nani nekumbo kwacho muchidzidzisa abereke unokona kudzidziswa uchitsurwa zvese uchitadza kunzwa but mune mune amene wako anogona kunzwisisa ndokona kutsurwa name vangu ndotadza kuvanzwisisa but kune samwana anogona kutondiudza kuti a ah, zvakadai zvakadai then ndonzwisisa

ndakakuona uchifamba nemukomana hazvina kunaka ndida kuti udzidze mangwana zvakanaka andi umwe wane mamwe maoneko wanga kuda taura kuta
inini wose kuona kwangu vana vanofanirawo kutepa vabereki votsvagawo shamwariwo inoenderana naye kwototsvaga shamwariwo inomufurira because zvimwe zvinhu zvinozokanganisa vanhu vanokanganisika pashamwari apo zvoti inomufurira kana kuita zvevakomana koti hatitei tinotengerwa tinoita sei saka munhu afanira kutsvaga shamwari anoti zve inopawo kurudziro yakanaka
ini ini nangu inini ndinopesana nawo nekuti isisi kukura kwedu matezezvishama tairohokurangwa nevabereki asi iye zvine zvipangoranga mwana chete ndakukuendera kumapurisa zvakutotitadzisa kana kuti umukansere mumba chemo kumuudzawo zvakanaka kuti akure zvakanaka kana zvekutyoro zvamuri kutaura izvi tiri kuzama nepatinogona nako asi vana vedu dzanhinhi nenyaya yekunzi mwana ane kodzero dzake harohwe isu takakura tichirohwa chero naticha chai tairohwa isu tairohwa kuchikoro kwete kuti hanzi handirohwa kuchikoro nekuti ini ndine kodzero dzavo ipapa apo kadai hurumende yagadzirisa pakuti tinyatsogadzirisa vana vedu vakure vadzokere mutsika dzakudhara dzatakakura nadzo isusu ndotanga yanyatsoongorora kuti masaidi ese nekuda kwekuti kune umwe mwana anowana zvese anoenda kuchikoro achiwana zvese vamwe ari kumabhoding but ari kumitiswa ari kumabhoding umwe ari kuita zvavakomana asi achiwana zvese pamati muchild marriage tomboti ndine mwana wangu inini ane 14 years akuita zvevakomana azowana mukomana waawana kuti aroodzwe haroodzwe but aroramba achingopinda pinda chete at the end achapedzerana nechirwere inini wacho handina chandaita se handina chandawana pakudzidzisa mandamuita ininika ndawesta maresources hapana chandazowana iye azorwara futi saka hurumende vana kuti nyatsoongorora masaidi ese iwacho nekuti mumwe mutemo uri kuiswa kukodzero dzemwana uri kuzomwapedza futi mutemo iwoyo mwana iyeye

kuti yes tiri kuti hee vana vasikana hee azokasika kuroorwa ari kumboroorwa nani handizi vana baba tine vanakomana kudzimba uko handizi hatisi kumbogara navo pasi tichivatsiura handizi mwana mukomana anofanira kuziva kuti no inini for now ndiri kumboenda kuchikoro handizi kusvika ndapedza chikoro kana ndapedza chikoro imbogara ine mwana mukomana pasi momubvunza kuti iwewe maplans ako ndiapi handiti umbonzwawo zvaanofunga hazvinei nekuti mwana mudiki handiti munofanira kunzwawo kuti iye pfungwa dzake uyu dziri kumbotii nekuti kune mumwe unoti ukabvunza ari grade seven anokuda kuti ndichipedza chitonoda kuroora uda kuroora saka munofanira kugara nevanakomana pasi handiti monzwa maplans avo mukanzwa plan yake yakashata makuchimutsura muchimugadziridza handiti iwe unofanira kufamba soso mune zvakanaka kwete neshamu mukamuita neshamu ndopaya paanozoda kuti ah, ini ndirimukomana kai ndatokura kai vanogonzira mushe handiti mune zvakanaka so that iye paari kukura ka ari kukura achiziva upenyu tano kumba kwedu zvakamira so inini ndofamba so so so so handiti semwana mukomana
no hadzisi dzekuda kukokana dzanga dzichitomboda zuva rese tiitairozi pane nyaya pane nyaya eh, tiri kungosimbira kuti vana tichiti angoti vana havasi kuterera havasi kuzodiva Kwatiri vabereki kune nyaya. Nyaya iri kuvabereki ndeyekuti ini amai ndinononyekwa panext door. Mwana wangu musikana achiti

munhu iye wongoitwa circumcised kawani yokuti zvipei Thank you.

Ngozi moment yekuti mama sisi vari kuti vari kungomupa asi havasi kumuita sei kumbomutsiura mwanepo achinoti zvese ndiri kuzviwana achiona kuti zvese ndiri kuwana batani chandikuita sei chandiri kuleka ndiri kuleka kutaura nabereki ndiri kuleka love nabereki asi handisi kuona chekutaura obatsira ndini ndichi kuvakomana then back kuvabereki sitivi ikoko vabereki hatisi kunyanya kutaura navari nabereki tiri kungovapa but hatisi kunyanya

toziva kuti kwane mutemo unorambidza eh, kuroorwa kwevana vadiki maybe izvozvo zvinogona kubatsira kuti vanhu vanenge vakutya kuti ndikapara mhosva yakadai ndichairipa nenzira yakadai so zvinogona kubatsira kudzikisa machild marriages izvozvozvo
ndanditaona kudhara hangu semunhu anochitarisetarisei nyaya yange yatogona amai avo dambudziko riripo riri paneni mubereki nhasi chaya chaya inini ndinorayira muzukuru wangu chaya chaya apa vachisina tete kuti vachirayira muzukuru apachisina nekuti ari kunzi akaenda kuna tete ndivoni ivoni avo vanotichinja chi nyaya kuti mukomana uyo ari kunzi adai so gabva adai dambudziko guru humbesa inoneji level of knowledge muvana ndo nyaya hombe lack of knowledge sa kuvana vechikoro dambudziko mubereki tinodzokera panyaya kungoti mubereki hakuna mubereki ari kuda nhasi kuti mwana anga atsurwe naani ndivari muroti iye vamona achita chinjakaira sei chakaiaa Ivo vana vanobva kutaurira futi ivo vana vari apa vese pachikoro vanoziva kuti ivo hausi mubereki wani hauna chaunitaura taura mwana wavo wakagumira chii so ndovapfuura iyo takaita chirongwa chatakaita tine maprisa akauya panapa vakaimusokambukambo yekunzi don't touch up asi zvenai vacho asi nhafu ivava ndivari kukurudzira kuti takizei nekuda kwekuti zvatitaura ukada hanzi ukadana nemusi nemukomana ukasita bonde naye waita chii kudana nemunhu vabereki vanenge vachidzidzisa vana zvi nyaya ikogerera bai futi kuna amai vaye mai namama ava kutomwana vakuenda kuchikoro namedhemafa Madam haungakwanise kudanza mambere kaita se yakabhenda kudhara. Inoziswakanzwa yematimbi chete. Yose ndakuya kuya kuchibhedhlera.
Zvechild marriage. Apa tiri kungobvesa panyaya yegirl child. Ko mwana anonzi boy child akambomira sei? Mwana iyeye ari kuabviswa singaiti. Kune madzimai ane mari kune vana ari kutoabviswa nevakadzi vekutozopinda kuti mwanasikana uyu awane aite pamuviri mwanasikana ndiye anenge akonzeresa adzidzisa mwanakomana wangu mudiki uyu saka vana vedu vakomana vakudawo protection nokuti vana vanhu vechikadzava ndo vari kuva mbunyikidza vapinza munyaya idzi

ndiri mukuru chechi wamarara ndine mukadzi kare ndakaita vana 15 mukadzi yematanga haina kuitwa nesu ava yeyatwa namwari ndikwa kuroorana asi nyaya ine chikokora tsetsika dzakatakutemerwa namwari kuti mwana sikana anoroorwa abvasi mwana mukomana anorora abva chii zera izvo zve zvakatorwa nenyika dzese kuti nyika dzichatidza mutemo anodanha mutemo iwoyu anogomutongwani ega mm. saka nyaya dziripo idzi atingade kuti vana vaya mazuvano havachateeri nesu vabereki vatinavo havachateeri vanoda kuziva funo mm. munzwa kutaura mm. nechinhu chakaiswa namwari chinonzi rudo chamati batana iyi sikreti manje yaye mwana uyu neni awari kuti anogona zera ri kudanana kuti nokuira kwakodzera kana asi achindida ari kuziva bvisa iko

ifanimuri komba wakuita vamwe zvakona vanhu vakuchiva chiva ira ukombo ndosaka kwakanzwa aids shura matongo kuti kana wabatwa une shura matongo hauna kukodzera panyika ino zvinanisa saka vanhu hatiterere Ameno anobayiwa nei? Kunogeze, unochukua.
Tinotenda baba. Asi rona nemabhachi zera. Saka baba kamizenge makutarisa mwana uyu. Amuri kutara kuzvabvisa ega uyu. Imi ndimamutanga kunomuita sei? Kunomutarisa anenge azvabvisa ega. Imi baba ndinofanira kuita kuti uyu achiri mwana mudiki. Achine pfungwa dzechidiki. Anhu vakati baba mudzore. Kana imakuti ndokuda. ndimi akutanga kuita sekuabvisa mwana kana mwana uchikuitira zvisina basa ari mwana mudiki taurai kuti mwana muzva wakuita hazviite sei mudhora ino kuti baba vake vakare handiti but imimi kana maa kunotora kuva kuti mwana wemoti azvabi anenge azvabisa ye atine brand dzechichild handiti anzona imimi baba vamune 52 years mudhora chi mudhora mwana saka mukasikuti kuti mwana uyu ndokuda pamuchara pamukuti ndokuda achadzimara angoti hongu nekuti mamunetsi imana baba dzorai vana wedha ndewenyu wedha hasi wenyu musachive nemaziso aya maseyu ndafana kuita sei kontroleka chete nekuti kana mataura kuti zvanzi rooranai hazvina kunzi rooranai kamusana kubva sei handi zvamataura zvinova makuti ari kuahasi kuzvaabhiusa ndiri kutoabhiusa chii nyangwe ari kukomana ndikamuendera inini Zera rangu ndinapendera mwana ari grade seven ndingataabusa chi tinotenda nepoindi yakanaka pane poindi yana marriages inyaya yekukasa on the girl child handizvi asi mukomana tiri kumusiya zveshuwa tiriko vanhu vakaita sesuwo vana sisiwo ngai nechizwa kuti haa baba vasinyatsokwaya kumba vamusekiwa vachakwai ndikaimbomutsvaka kamubenten ndichabyusa mwana handiti ehe saka tinofanirwa ku hatifanirwi kuti tidaro vana vedu handiti ngatichengetedzei vana vedu uyezve tina madzibaba here muno ava anozati vambotaura vataura ndeye kwamarangi ndoda madzibaba hatina madzibaba mu ah, vakatohwanda zvavo simukai madzibaba simukai madzibaba nhai madzibaba sori hei inini ndiri madzimai handiti eh, zvandiri kutaura zvisakuopendai asi ndoda kungobvunza

kana madzimba aita muya mwana eh, vanhu vane bhilifi yekuti kurota masangano nona makaona nhau yekuti kurota uchaita mukadzi nhau iyo inenge yakatofa kana kutaura zvekuti kunamana kuroorana ii mazimba zvagara zvakangosiwa zvadaro kuzvipedzera

asi kuti zvine zera zvakasvika zvine zera nyaya yekuti kuroora kumasangano ahiko zvinoso
nhauro yemapostori dr stamps yakatadzwa muno maseke dr stamps akaitadza vakaregedza vakadaro vakupinda chechi yemukovarana vakadzi hatidi kuti mwana udaro aroogwe nemunhu asiri muposito totora kuti mwana aroogwe nemunhu mui muposito anotenda madzibaba ayo ari kupihwa vana vachechi kuda kuti tizvimhan'are hakuna kwazviri kuenda ende hurumende futi iri kukotsira kana mukaenda kumachechisi ese kunoona mapostols vane vakadzi vakawandisa varume vanenge vari five nekuti imimi vharai machechisi ari kupa vana vakadzi ngavharwe machechiwa saka dhokuta sitemusi akaita dzanhamiwo ibvunzei kusvikira nhasi Mapostori akanzi go ahead. Roora zvevana vachichirwa. Eh, pamusoro iyi. Ini ndiri mupostori. Mupostori anopinda nationwide andipinde kwamarange chii. Asi isusu kuchechi kwedu kune dzidziso. Kwaitova neyouth gathering. Kunochatwa. vanhu vese ano mwana wese zvekutarirwa zvekunzi anoenda pavakuru kuti vakuru vakazomira sei matauriro edu sechinhu chandee ndisiri machiri asi ukange wapinda muchechi munoverengwa bhaibheri nokuti kuita kwemunhu kusateerera bhaibheri bhaibheri raunenge wanzwa rine mutemo warinenge richikodzeresa kuti mwana atorwa kumba kwemunhu anofanira kuroorwa musikana anofanira kuratidzwa kuzivikanwa muchechi kuti ari kufambidzana nababa nhingi ivo vari muvhangeri kubva pana muvhangeri kusvikira kumadzitete emukati mekereke iyi yekuti vana madzibaba vano zvinoenda nesangano nemasangano nemafounders avo handimanzwa kunyange mukati medu imomo hazvireve kuti mupostori chete kunyange mumethodisti kunyange mupi munongoone vanhu vanonyenga vari kutoparadza dzimba dzevana vadiki vari kutonyenga vasikana vari kutopfimba mugcu achienda naye kudova wozodzoka naye asi motaura kuti chii mapostori i am a real postori ende handimboda tsvina manzwa hatiregeye kunyombana pamusoro pechinhu ichi asi kuti ngative educated tidzidze from apostoli anoita izvozvo ndianoita izvozvo ano but kune vamwe vanhu vari so socialized and vanotoziva nzira nemuupenyu hwemwana and handitomboda kuti ndinzwe kuti muchechi ndinotonobvunza kuti imi baba imi muri kufamba sei nemwana wandanzwa zvinhu zvoziikanwa mucommunity kana mukereke asi mukaona chechi iyoyo vachivanzirana havasati vatendeuka amen
Panyaya yemutemo, mutemo unobata munhu wese, wega uri mupostori komarange, kana kuti komarange, kuti mukatolika uri kuchii, kana wachikora mutemo, wachikora mutemo. Ende kwamwari vatoziva zvakare kuti mwana eh, ari ane age haabvumirwi, vatoziva. Eh, ichi ngangopo ndeyekuti varimi wacho nebere vanhu vari kufukidzira magezi akadaro zvakaya kune vari kufukidzira magezi akadaro zvakaya asi mufanira kuti background yeye wacho mwana musikana ane ten years ka fourteen years aroona pari fifty years andiri ka mwana iye anonga ari vana repo kwaapa kumashiri kwake maybe but ah, baba namai vakafara mudikidiki saka haasisina eh, protection akutsvaga kukutiza kuti ndiwane kurarama

asi isu sevabereki hatisi kutaridza hatisi kutarisa kuti mwana uyu akunoita mukadzi wechifaiti pakumba kwadamurooresa uku mukungotarisa upfumi hwemurume aroora mwana handiti asi hamusi kutarisa kuti mwana uyu ari vulnerable panyaya yezvirwere kuti mikana yekubata tinoti mastis kana kuti zvirwere zvepabonde inenge yatowedzera handiti two years down the line mwana atova pamapirisi apachirongwa saka magonei mombe kunadzo but magonei ende mombe dzacho nakudzaa mune vanhu handiti vari kuda mabasa handiti saka tikasakreata employment isusu vana ivavo hakuna kuva nevana mabasa saka naizvozvo vana vatakavapa skill yeupenyu hwese hwekuti mangwana vanogona kutoemployiwawo kana nemamwe maorganizations vari macitizen journalist handiti eh. saka Video taiona toda kunzwa kuti mabatikanawo nechii toita sei nenyaya yekuroodzwa kwevana vari vadiki because vana ava vari kuroorwa nevarume varume vachona ndemi muri pano baba ndimi munoenda tinoroora muzukuru wenyu anenge ane 15 years toita sei nezvazvo
zvinoda kuti zvitaurwe zvazvinoonekwa kuti zvingamiswisei
Ndozvatikuda kunzwa izvozvo kwamuri maideas vana mai ndimi muripo vana mai vevana ndimi mastakeholders ndimi muripo muri kushandawo nevana mumacommunities umu tese ngatitaurei ngatikurukurei tione kuti tingaite sei kuti tipedze nyaya iyi yemachild marriages
kuita anozopedzesera kazhinji afunga kunoorwa ndingape mufananidzo wekukura kwatakaita isusu e, takakura nguva yekuti takanga tiina vana mbuya zvenyu vekuti taigara navo pasi vachitidzidzisa kuti unoitei muupenyu Takakura isu tichitamba nezvidhori asi iye zvino izvi taakuona kuti vana vedu hapasisina nguva yekutamba nechidhori, chidhori chakatova mwana. Saka zviri kuitika ndezvekuti vabereki hatisi kupa vana vedu zvokuita. Tinotaura izvozvo sei? Makare kare vana mbuya vaitora vana sikana vachienda navo kunhanga. kwavainge vachivadzidzisa kuumba hari kuruka majuzi kusona iye zvo tichiona kuti vana vedu havasi kuwana mukana iwoyo saka ini chandinofunga ndechekuti mucommunity tinofanira kuidentifya vanhu vatinoti vana mbuya vanozvipira vano kuti vadzidzise tsika kuvanasikana kuti mwanasikana asafunge kuti ndingoripo kuti ndiroorwe azivei kuti munhu akatokwana kuti anofanira kubatana nezvimwe zvinhu zvaanofanira kuita muupenyu asati aroorwa agone kusuka ndiro chaidzo agone kusona chaiko hembe ibve bhatani agone kusona bhatani racho agone kusona pakabvaroka agone kuruka sezvandataura kuti kare kacho taitoruka tainga tiine zvidhori zvaitogadzirwa nezviguri nana mai vedu zvidhori izvozvo waitodzidziswa kunzi Maniti ari ehuswa chaiwo, ototorerwa huswa, otorerwa shinda, odzidziswa kuti da kuti udzidze kunofuruka chinonzi mumiswa kana kuti muchinjikwa. Todzidziswa izvozvo nokuti vabereki vakanga vaine nguva nesu vana vavo. Saka saizvozvo nokuda kwekufamba kuita upenyu zvichida vabereki havana nguva iyoyo. Zvichida nekurwara nekufirwa hapasi kuwanika mukana iwo. Saka ndaifunga kuti dai community yakukwanisa kuita madzimai, madzimbuya, Anonzi madzimbuya ecommunity, vana amai vanonzi vana amai vecommunity. Poitwa nzvimbo yekuti pane nenguva yekuti vanogona kupota vachisangana nevana vachidzidzisa vana sikana zvokuita muupenyu asati afunga nyaya yekuroorwa nokuti nyaya ine yekuroorwa inouya nokuti hapana chimwe chinhu chaanoziva asi kana aine zvokuziva zvokuziva kuti kana kuri magadheni chaiko kana kukusona iri kwatiri kutaura kana kuruka Zvoreva kuti mwana iyo pfungwa dzake hadzichangoenda kuvarume, dzaakutogara dziri pakuziva kuti inini wacho ndinombogona kuiteiwo. Saka ndozvimwe zvinhu zvandofunga kuti community inogona kupinda mazviri mazvita. Wese ngaazive kuti mubereki hazvina basa kuti mwana uyu haasi mwana wako wakutumbura iwewe, asi chese chinonzi mwana kunewe unonzi mubereki mwana wako.
Sisi iwe mubereki mai chaiwo taura nemwana wako uchitomuonesa handiti uchitomudzidzisa even zviri pamuviri pake unotoona mwana wangu zvavadai so zvadai zvadai zvadai saka mwana iye ukange uchitaura naye zvakadaro akazosangana nezvaasangana nazvo zviri easy kuti auya ati ah amai mufunge ndasangana nezvakati zvakati but kana tiri vaya vekuti ukangoona mwana achifamba nemukomana parod apo chambo ndakunotaura nemukomana iyoyo wakutomurova hazvina zvazvinotombobatsira mwana iye anotota nini handiti but kutotora mwana wako unyatsotaura neye zvakanaka kana even asiri mwana wako waona achiita zvakadaro angava mwana wefriend kana wemucommunity mutori utaure neye zvakanaka kwete kuti wakutoita zviya zvemakwazvo kuti nai mamboona mwana wako anini hapana chauri kugadzirisa nokuti mangwana wako mwana ndiye akusangana kuti nezvakadaro handiti saka ngatiwanei nguva yekunyatsotaura nevana zvakanaka Umwe wane mamwe mafungiro.
Dai futi tadzokera patsika dzedu dzekudhara dzekuti vana vanoziva kuti munhu wese mukuru kwaari anenge ari mubereki nekuti pane pamwe pekuti mubereki anoona mwana achiita zvakaipa oda kuti amutsiure obva ati hamusirimi mai vangu saka ipapo taikumbira kuti vabereki nevemachechi vasiite kurovedzera kuvana kuti Munhu wese mukuru kwauri mubereki wako tinokwanisa kuti vana vedu vaite se vabatsirike plus wo pane pamwe pandinoona pamwe pane dambudziko nekuti mwana akatsurwa anogona kuti ikodzero dzangu vakutondidzvanyirira saka ndoona kuti pane misunderstanding iripo pakodzero dzechi dzevana matsanangurwo adzakaitwa hapana kuzobuda pachena kuti kana paine kodzero dzako pane maresponsibilities saka zvinhu izvo zvinofanira kuti kana zvichitaurwa zvotaurwa pamwe chete voona kuti vana vasangoti ikodzero dzangu anenge achitotsvanyirirawo chi mubereki kana achizonge akuuya pamba aine mimba saka ndaikoti dai titi vemachechi nevamwe vanobatsira kuvana taita kuti vana vakoshese kuti munhu mukuru chaataura anenge achiziva ramangwana rinezimbereii zvakaita kuti kuregererwa kuvana nokuti pamwe pacho vabereki ava vachawana nguva nevana yekuti vagare nevana hatizi kuda Ende hauzivi kuti kana tatamba taisvikotarisa pamaTV here ndokuti kudhara ikoko kunonzi vanhu vaigara kambana naambuya nanasekuru isusu takakura tichigara mumba tichitandarana naambuya pataiwa nonguva yekudzidziswa zvimwe zvinhu zviri nani asi nekuda kwekuti mazuva ano kokangodoka takugara tatarisa tv vabereki havachabva kwanisa kuwana nguva yekudzidzisa vana ende ndati kutarisa kuti vana vedu isusu samadzimai zvakanaka kuti tidzidzise vana vedu kuti vazive kuti Eh, ndikatamba nemunhu wechirume kana kuti mukomana kana ari musikana zvakaipirei tisavatye kana kuvanyara mm. tinyatsovabudira pachena kuti kana waine mukomana zvinozofamba zvakadai zvakadai no tikavanyara vamwe vana vari kupinda matambudziko nekusatoziva kuti chii chinoitika kana ndadokerwa ndiri kunze kana ndikatamba nemunhu wechikomana zvi zvinoitika wotopinda matambudziko asingatombozvani ndapinda sei asi vanenge vasina musikanzi vasina yekuti mbereka hana kuwana kwekumudzidzisa kuti ukatamba pedyo nemukomana zvinozofamba sei saka ndati kuti zvakanaka udzidzise vana nemapfekero amene kuti akungoti ya new generation yekuti vakungopfeka zvimwe zvekuti anogomapfeka zvimwe zvetinopfekwa nevaimbi akangozvitarisa patv akaona vaimbi vokunzi vachipfeka iye akutopfekawo zvinove zvinokanganisa mararamiro uye zve havachatsuurika vanoda kuramba vachitongorovedzerwa sekutaura kwakuita mwe kuti dai tagona kuramba tiri kuvarovedzera zvikuru sei kumakereke kuti kana vachienda kuchechi pamwe vakatya mwari vanogona kudzoka munzvimbo
kufungaka kurambidza vana kuona tv haisiyo solution mm-hmm. nokuti mukamurambidza kuona tv kumba fine anongoti orit hatibvumirwe kuona tv handizvo the next thing anokudzai kuti ah, mama ndiri kusichaya kuchikoro eh. kana aimbochaisa na one okudzai kuti ndotozvaya kumba kumafo eh. ofura oenda nekwaziko achimbonoona tv mm-hmm. nokuti kumba haioneki mm-hmm. handiti kana kuenda kwamakoni oenda muinternet cafe unoona zvaanoda kuona handiti kana pafoni yake oona zvaanoda kuona
saka ameno kuti tingapaite sei Eh. Ah, something I think ma mangubati ndopaenda kuti ndipindure kuti kuti murambidze eh, tenge isina kusvika paanza chaiyo chaipo Eh, ndoenda nekuseri ende chi- chekuseri ndo chinenge chitanga chinonakidza stereki ende ndopanda simba rangu rese ripapo zvakare ndondaita ndichibiridzira zvakare so kurambidza haisi nyaya eh, ingatibatsire asi zvatiri kuisa muvanemo zvakare mambo tabai vakati vana vada kudzidziswa vada kubatsirwa zvatiri kuisa uma umu izvo zvakurovedzera kuya kuya kuti chivaudza direction iyi iye anosvika pakutiza kuti a ah, ichi chakanaka ichi ichi chakaipa ichi nekuda kwezvamamupa imi zvakanaka zvaanenge achiona zvakare isai pachena maadvantage nemasadvantage ekuda tv or ekusapika zvakanaka a zvakare mamota aimbi kwati kana ari mwana omugara naye zvakare e, ishembe zvekupfeka e, pam pacho itress nesu vabereki wacho nokuti iye haana mari ainaye ba ndii ndinotenga e, panoenda mushopa ndi ndomigira so zvaari kupfeka kana achigara naye ndini ndiri responsible zvakare saa ndichamudza kupfeka so e, usapfeke so pfeka so usapfeke so asi kana vachigara wega maybe anokunetsa tikuona kuti vanopfeka se and stuff like that
Tinotenda ne contribution yenyu amai vaSiguru.
Inini ndichienda ipapo panyaya dzevana apa zvasiyana kare nazvino nokuti kare vana vachibva kuzvikoro vaipiwa nguvana naatete vachinzi mwana kana aita musikanzwa anonzi nda kuna atete kuda kuna ambuya unouzwa one kechitwo kechitwo kare nazvino zvasiyana kare vana vaitorwa sesisi zera redu isisi takakuratidza kuti mukomana anotyisa anoruma taitoti anoruma nokuti taitorwa toendwa nesu kusaidi kwevasikana chete tonotariswa ezvinezvi maakuti muri kuabvisa mwana asi taenda tonotariswa ukaonekwa wakanaka unouya uchimhanya wakabatiswa shizha rako rakazara ukaonekwa usina kunaka shizha rako rakurwa pakati peshizha zvino taigara takangotya kuti ko ini ezvinezvi ndikati ndiendewo ndikabatwa nemukomana ndinoenda sei kuna nambuya kuti ndiendeswe kuko ndinoonekwa ndisina kuita zvakanaka and waitoti ukaonekwa wasina kuita zvakanaka waitoendeswa zvine zvinezvi takuti vana vacho mapfekero unomona anzi guve out anenge riri panze musana wese uri panze murume ari kuzvifambira akaona mwana yakaita guve out anomunyengetedza kumuita omurepa orara naye zvatopfuura Kumba wani semutaura kumba. Atopinda muchihure mwana yacha kuna kuzvigara. Kuti azvilaira zvisingarairo. 1 nge 3 kechi 4 isisu madzimai ndisinokonzera futi kuvana nokuti ini ndikaona ana ndamai avatsiura mwana wangu kuti mwana wenyu zvandamuona achiita aiwa hazvina kunaka ndatya kuti ndikamutsiura inohosa ndobva ndapenga munhu wangu hanzani handitomuda ah, nemwana wemwana wangu ndakarera ndega mwana ye atopinda muchikoro chakaita hapasisina nekuzvikoro ikoko iwe mamistress wayo ngaaite basa nguva nevana vasikana maticha agoita nguva nevana vakomana zvaitwa kasekuru nevana vakomana padare mazitete nevana vasikana hatimbogona kuvakontrola vana iye zvino nokuti vakutokuudza kuti yanew generation yataakuita ende vana vache vanhu vakutokunda madzimai kuzivana baba Ko yana baba vacheyo vechikuru ndivari kutispoira vana vadiki. Mm. Anogarira nemotikari womutakura woenda naye. Aenda naye kuzvaenda naye hauzvizivi. Iye kuti achikotaura mba haatauri. Unozongona pamwe yangu womimba. Iwe uchishupikira vana ivavo. Saka zvinhu zvacho zvingazvidzokere kuchinyakare kuti muchechi ngamuite vana atete vanogara nevasikana. Kugota ana asekuru vanogara nevana vakomana vachivadzidzisa magariro netsika neunhu hwakanaka. Ndiri special pakupfeka apa ndadzokorora. Pakupfeka apa ndadzokorora. Mumwe unomuona achiti kana akutosunga achifamba so akupinda kana mukombo unoona achide isikipa iri kudzorerwa kupi manje kumagaro kuti avharike saka handifunga kuti tinombozvigona izvo kuzvigona kuti vana vate unhu chaivo hwakakwana tinotenda zvikuru necontribution yenyu amai ko vana vatete avo vakaenda kupi vakapera kufa here ndipindure baba eh. vana ate ndisaka vaspoira eh. kuti ndosikuti mwana wangu haanzarwo eh. ume atete zvaya zvekumba kwenyu zvevana vangu handidi navo
umwe mutauri inenge chimbotaurwa pavhidhiyo yabuda iya anakashara kuti inini handikwanise kuenda kuchikoro hatina anokwanisa kuti pamari dzainadzo kuenda kuchii saka inzara nepoverty imwe kunzeri inokonzera kumanyaya dzemachild marriages and zvinenge ndinoona kodzero yangu inenge iri kune mastakeholders akasiyana siyana anoshanda munharaunda tikabatsira mafamilies iwayo anenge aine vana vanenge vari vakanyanya kuita vulnerable vaiva nenzara yakanyanyisa kuti vabatsirikane nezvichekuita kuti kana inga ari maprojects vangosapota kuti vakwanise kuita something zvekuti vasafunge zvemarriage kana even mumacommunities manenge muchigara vanhu vachigara toona pane mamwe maprograms anouya akafanana nehurumende yekuti anenge achitageta kuti apa panenge pane nzara asi munogona kuona kuti pane nzara paina panogona kutosiyiwa mm. pachitorwa vamwe vanhu vasingatodhiserva mm. asi family yesu yakaona kuti ava ndo vanhu fanenge vachidhiserva kuti vawani vongoramba vachira vari chi vachisara vaine nzara tozokonzera kuti vafunge pfungwa dzakafanana idzodzo dzekuda kuita mumamarriages ingochekutanga chechipiri ndokofunga iyo dzidziso yangofanana nezviri kuitwa nhasi sensitization ishoma munharaunda nenyaya yekuti vanhu vazive kuti mutemo unoti chii nenyaya yemachild marriages child marriage kuroora mwana mumasitasita ichine imhosva saka karamba ichingowedzerwa dzidziso mucommunity vanhu vazive kuti izvi zvinosungisa izvi imhosva yekuti munhu mwana anoroorwa ari pasi pe 18 years zvinobatsira zvekare kuti nyaya dzemachild marriages dziite shoma
naamai mauya muchizoyandi
maita basa ini ndoda kungowedzera ndichitsanangura kuti isusu vabereki ndisu tinofanira tinenge tiine vana vedu mudzimba ndisu tinofanira vanoita time yavanoona matv but sisi vabereki tofanira kuitawo time yatinotaurawo chi nevana tichivaudza kuti izvi zvamuri kuona izvi ndizvekutsvaga mari mumatv kutsvaga chi mari asi upenyu hwekubvira pekutanga hwaiti zvakati zvakati chinyatsomutsanangurira netaime yemwana yaanofanira kunge achisvika pai pamba vamwe vanongoregera vana mwana chai haana kodzero yekutosvika pamba kana na seven kana na six o'clock kana kusina uku muka wamutuma kwaaita sei kwaari kuenda mumwe anongoti ndakuzonoona shamwari yangu kushamwari kwacho hauziva kuti zvii zviri kuitika ikoko saka mwana ngaave anokomerwa time yekusvika futi papi yekusvika pamba ndofunga ndoo zvandabatawo izvozvo musoro mangu ah, ndezvenguva yenyu asi zvenguva iyoyo zvakaita kuti vanhu vamise dzimba misha igogara vagochembera varimo nekuti takanga tichiteerera zvenguva yedu saka vamwe ukada kuvataurira madzimai anotoona kungafanika tiri kupedza nguva kuvaudza ndochinhu chokutanga chechitwo tingati mwana ano anoita chitema nenzara imwe nguva haisi nzara tingati nzara asi panherera Kana baba namai ngatitaurira nezvekushandisa maoko unoona umwe munhu vanoti munozvigona imimi imimi zvamunoita izvi munozvigona hapana anozvigona pana akabarwa nazvo asi kuti dai tenzi tinongokumana tese zvatakaita izvi ngatinobvunzawo umwe ari kuzviita kuti iwewo zvaukushandisa maoko wakazvitanga sei ndozvatiri kuona zvimwe zviri kutoti vamwe vari kubudirira vachitoita upenyu hwakanaka mwana achienda munzira haamboshayi chekudya asi kutoti iye mubereki ndiye akatanga nungo mupfungwa nemumaoko paakatanga nungo mupfungwa nemumaoko akabva apawo vana wake unungo mwana waye akauya aba kubva kuchikoro obva ti wachiona papi ah, eh, mm, vaita zvako wotambira akatoona manje mwana kutotanga ipapo foundation yekuti ah, mai vandotoda ndopaachabva ipapo akavhevhitodzwa nemukomana aakuda wopuhwa dhora wouya naro woti tenga ichimba kana muriwo mai vaye voumbera wotambira zvakuzosvika pakurepwa nekuti achasvika pekuti ndikupe mari yakanyatsowanda chiuya tiite zvebonde mwana yakupinda mubonde saka apa kana mwana aroorwa ari child marriage ngavasungwe vese kuti uyu nyakuroora nyakuroodza inini mai nababa ngatisungwe avo varoora vacho ngavasungwe ndokuti pamwe zvingaperi totenda nepoindi yakanaka mai
kuti vanenge vatinyanyisa kutitya ndaida kuedzera kuti pekuti iyesu madzitete nemadzimbuya ngatidzidze kuti zvatikutaura kuti ngatidzokere kuchinyakare isusu zvinotangira imo muno matiri todzokera kumacommunity sezvetadzidzire vatungamiri tiri vatungamiri kuda isu tonodzidzisawo vamwe kuti madzitete nemadzimbuya ka ngavarambawo kubata kabasa ravo ravaita kuti ara iroro rekuramba vachidzidzisa vazukuru rekuramba vachidzidzisa vana vanzvadzi kuti vana vanzvanzi vakaenda kwatete vanodzidziswa kuti izvi zvakanaka izvi zvakaipa mbuyawo kana varipo vadzidzisa kuti izvi zvakaipa izvi zvakanaka saka sesu sevatungamiri tikabva muno tikaenda kumamisha iko kwatitungamira tinokushusha shoko iroro kuti vana ambuya nanatete ngatidzokere panzvimbo dzedu dzekuti tirambe tichidzidzisa vana kuti vave netsika idzodzodza kuti tidzokere kuchinyakare ndofunga zvingaite zvakanaka
saka pakunyima chikafanira kunongotsvagawo boyfriend kuti awane kurarama ndizvikuita kuti vana vadiki vamwe varurwe varurama
tinotenda amai imwewo
taida kungodzokera panga pachitaurwa ipapo pekudzokera kutsika zvakanaka chaizvo kuti idzo tsika dzanga dzakanaka idzodzo dzongo vanhu vodzokera kutsika idzodzo dzakanaka asi zvekare panda kurovedzerwa kuti pane dzimwe dzisingade dzinofanira kuita se kuregedzwa dzinoto dziri kutoita zvekare kuti vana vaita se vapinde muvaroorwa vachiri vadiki nyaya dzekuroora vana dzekurooresa vana vachiri vadiki kunonzi kuita sei kwekuti kuzvarira dzimwe tsika dzakare idzodzo dzatinoti idzodzo dzitorambwa dzinotokonzesa kuti mwana aroorwa achiri mudiki saka tichirowedzera pane dzakanaka tsika dzatagara tiinadzo panda zvekare kugadziriswa tsinga dzakena dzakafanana neidzodzo kuti dzisaita se dziregedzwe
imimi vakumusoro muri kuya muchipa kuti mutipe zvidzidzo izvozvo izvi moita vanhu venyu vamunopa kana masipa kana chii vanopinda mumisha dotudo vachitaura nezvazvo kuti zvakanakirei zvakaipirei kuitira kumadzimai aya anoti wangu haanzarwo kuti ukangoti wangu haanzarwo uri kuenda kujeri vana ngavadzokere munhu wavo wekuti vabatane vazive chii chinonzi musha kana kuti chinonzi kugara nokuti kana tingoti tinodzokera musha tongozotaura hatimbosikotanga kutaura chokwadi nokuti kana ndakapfeka kana ndikasikipa ndikatumbira muchechi ndinopuwa nguva yekutaura nevanhu kuti zvamaona ndakapfeka tishet ikai tiripo kana kamira zvakati zvakati zvakati Tiriboka revana kunzi kuroodzwa kwevana nokuti uyoyo ndoti ndikakunzwa yekuti maroodza mwana nguva isina kukwana ndi kunoripota mukutosungwa ndozvaka takapfeka izvinhu izvi kuti ita izvozvo zvokuti ndikangokunzwai kuti maroodza mwana ane 15 years nemukomana ane 16 years ndikutonokumhangarira ndozoti mamhangarirwa nani ndini ndikunokumhangarira pamwe zvingatiitirei isi

Because vakuru vacho ndivo vakaita sei vakadropa tsika dzakudhara. Saka mwana mudiki iye zvinezvi kuti muchimutanga kuti munoziva hanzi mambere yakurere kuti muchiino inoita sei. Muchitanga kumupinza mumuforo. It's not easy. Handiti? But panofanira kuita um, I think vane channel yacho kuti ndirwa yakaita sei kuti ipindwe iyoyo kuti vana va- va- vapinde mazviri. Because ezvinezvi kana mu- zvakuita zvematv Ini ndakamutaura ndichitaura zvangu chikota TV ndichiona ndikati mukona vanhu vaimbi vaiva neimba vaiva vaiva kana vana Japureza kana vanani Japureza anenge afika zvoka zvakakwana unozviona kana vaimbi vakasiyana siyana vamunoona anenge afika zvoka zvakakwana isusu vakadzi ndise tiri mahafu andini mozviona ndise tiri mahafu saka akakuratidza kuti ka the something chiripo ichocho chinomisleada vanhu kuti vaite zvakadaro tsika dzakadaro kozouya furika chechithirini chokuti vana baba akaroora mukadzi akaita mumwe mukadzi wechitu handiti kana kuti akaroora mukadzi mukadzi iye akafa handi asiya vana mm-hmm. vamwe vana vanosiya vari vadiki mm-hmm. vamwe vanosiya vari vakuru but its not easy kuti udhile namai vasiri vako vanyatsokuita 100 percent mm-hmm. amai ivavo vanotoba vachibva kubasa vanosi kunzi john ana kunditerera panapa gesi ndakugeza maplates anakugeza maplates baba vaye vagotora vana ivavo vagura vagovarova vana vaye vaizvaunonzwa tsitsi ini ndakazviona zvichiitika izvozvo pandaigara tichingoja so mwana iyeye airohwa akaenda kuearly marriage zvekutaura mwana saize gesati yakwana zvamutaura zveearly marriage izvozvizvo zvimwe zvekuonziswa ndisina parents especially vana baba ndivanokonzeresa Vozana vanhu vata vakadzi double double. Vagoti kana afirwa futi anoda mukadzi wekuroora futi handizi. Asi hatanga chadza kuti vana vangu vasiwa vane age yakaita sei kuti vachabatsirwa nani. Ezvinezvi tikafamba munharaunda ine mwadi 2 handitika. Tikaenda pakafiwa pane vana vakasiwa pane mukadzi. Vana vavo mukawatora kaka you feel sorry munochemei vachikuudzai magari avari kuita nana step mother handi mazviona baba havazvicherechedza do know why saka something should be done kunana baba and something should be done kunana mother handitika saka think um, no tega nemapoint let me take you back Ah, ndakaitawo makore akawanda ndanda ndichiticha paharare poli paa paine iro zera iro revana ratiri kutaura izvi ndakaita eight years ndiri ipapo ah, ndakange ndakazopedzisira taakuticha program iyoyo yehiv and aids ndiri kwaharare polytechnic sandaenda kuuniversity taka mapoints ayese ari kutaurwa kaya zvechokwadi ini ndiri kuona akanaka zvakanyanya zvizhinji zvacho zvatotaurwa ka takaedza kutomboudza vana kuti veduwee dai maedzawo kuzowanikawo muriwo vasikana vakakwanawo vakomana nevasikana moita sei mozororwawo monyatsochata iro zera rema 16 years irori ndorimwe raaraakupoli zvino paboarding manje munoziva kune boarding ka tataura tataura especially paprogramu yehiv and aids waizoona kuseruko manheru kwemadhomu vana havanzwe vaita sei but pakazointroducwawo programu negovernment zvikanzi aiwa kuti tizvipedze nyaya iyi ndaa vamwe vana vakange vava kutorwara nehiv ndo pavakazointroducer program zvokuti isusu ndanditori mumwe wemalecturers vaitoticha hiv and aids takanga taakutopiwa makondomu kunzi fundisai vana taitotrainwawo nemadoctor kunzi fundisai vana kupfeka makondhomu akadai akadai vana ava vapedze chikoro zvese zvamaimba ehe kuti ningi abstinence zvese zvakanaka asi vamwe vana havazi kuteerera toita sei honai vamwe vana vatoo nehiv asi rambai zvenyu muchiparidza shoko renyu ivo vese atiri kuparidza asi Chitopai vana makondhomu, chitofundisai vana kuapfeka kuitira kuti vana vanokwanisa kurarama vararame. Vanenge vanenge vatadza vochitorai ndava taparidza taparidza saka uyuwo ungoriwo mubvunzowo wandiri kuti todii asi ndiri kuona kuti ndozvakutoitwa muzvikoro takambotanga tichizvishora fanika kunyikadzi varungu vagara vanozviita zvavo but isusu taitombozvishora kuti a ah, kupa mwana ane 16 17 years condom asi vakutoona kuti zvinotodini vamwe vana vakutofa nehiv vaine 16 years ah, andivongai uyu mubvunzo wandangoti pamwe mungangokandoo kuvabereki kuti todini iwo matv iwayaya Eh, vamwe vanonyatsoziva vanovheta mapurogiramu anoonekwa nevana but netechnology yamataura iyi yekuti mafoni mwana anongogugula achienda paanoda todini uyu mubvunzowo zvangu hanti wandangoti hameno kuti vanhu vanga upindure sei
kuchinakare kunoda kutaurwa zvakanakisa chose Tsika dzedu dzechinyakare kana vanhu vakangoti chinyakare unonzwa kutaura hanzi dai maka muchipfeka here mabhachi akadai hazvisi ndizvo isusu nanhasi chechi tinoidisa mutemo wakudhara tiri kuda kutangira kubvira kuchechi kwamuri kutaura Eh, tainzi kana amai vabereki vachipinda methodist mm. ndoenda kuchikoro chemethodist kana ndichipinda kusalvation vabereki vachipinda ndokwavanodini ndokwavanoenda tichiti ndikarova kusunday school ndinosikopiwa punishment inorwadza kuchikoro kana chikoro changu ndichipinda salvation chiri kure but ndinoenda ndinofanira kunge ndiine tsamba yangu yandinoenda nayo kuchikoro chandopinda kuti zveshuwa ndakaatenda sunday school tichidzidziswa ikoko zveumwari eh, dendo renyaya kublema dzimwe nguva hurumende yakabva yazonyanyisa ehe eh, kune kurohwa kwevana ndozvavaifanira kucherechedza kuti arohwa zvanyanyoita sei mm. chero kadukuduku kakadai akachatsuurika kuchikoro tairohwa kuchechi taipiwa punishment ndinotoziva kundofanira kuenda kuchechi mpaka zvasvika kwandiri kumba yezvino ndikabatsa kamwana kadikidiki kana 5 years chaiko ndikakarova kaita musakanzwa pamwe kari kunobata moto ndokarovera izvoko ndikaziva kuti moto uyu hautambwe nawo kanoziva inga uka five years kuti ndoenda kumapurisa mapurisa havasi kotaura nyaya yekuti mwana wangu ndamurovera zvipi ndinongotorwa chete ini kunovharirwa kunhengerikini ndinonotora kunovharirwa kustokisi ende iwo mahuman rights amunya kutaurwa ka akabva mhiri kwemakungwa kunga achida kuparadza africa isusu hatina kuzonyanyo macherechedza anongonzi mahuman rights human rights tikaenda kusouth africa kwazvakanyanya eh, zvinopisa urombo mwana mudiki so musikana haanyare isusu ini ndo pandinotengesera ndiri padhuze dhuze meclinic totoziva kuti musi wechina uyende Izuva revana vechikoro ravanotenderwa kunobaiwa jekiseni ende hanyare mune chembere dzevakadzi vakaita sesu kutora makondhomu ake achisa muhomwe achipinda achitora achienda vanorara musango haatenderwe mwana musikana ane 12 years kusouth africa ndofunga mhandara yekusouth africa ine 9 years 12 years anobvumirwa kunorara out kana kuya neboyfriend wesome spare umo ini mubereki ndiripo mm. hanzi marights ake handi muri kuona zvese zviri kubva kuhurumende saka ini kana kuti ndimirewo pangu pandinomira semubereki kuti mwana izvi hazviitwe izvi hazviitwe marights ane nguva ka yekusvika ende anonzi munotochengeta ozvara mwana wake handiti amubereki kanofanira kuchengeta mwana wake anodzoka back futi akunzi nambuya ndindiri kuabhisa mwana uyu ndakarera ana yavo akanda akunzi karere futi kandisingatenderwe kupfuura vanoenda kusouth africa vanonyatsozviziva mwana anorara mubhawa haarambidzwe mucheche ana 12 years uyo ane boyfriend yake tiri kuti ndoo mahuman rights nekunzi mwana ngaave nemarights ake ini mubereki ndochimira pati hatichisina paunomira kuti ndinokontrola mwana ende pekuti madzitete iniwo ndigere pano avo vagere pano tese tikazvicherechedza kuti mwana wako akapedzera rinhu kuenda kwaatete iwewo mwana wanzvadzi yachono akapedzera rinhi kuuya kwauri nedzidzo iyo yekuti tiri kuti vakuru ndovakadonhedza nhingirikini vakuru havana kudonhedza tsika zvakanyaya kutangira pakufunda pakunzi budget extended family amai vangogara nevana vavo vachiita zvavanoda sometimes mwana anongosiyiwa amai vana baba vari kuuk twana tinosara tiri tega iwe tete kuti upinde ipapo kana mbuya haukwanisi saka tiri kuti izvozvo dai hurumende yambocherechedzawo anonzi mahuman right nekuabhisa mwana kuti kana masvika ndichiti ndamurova mucherechedza kuti ndamuroverei nekuti kana ari mwana dzimwe nguva anetikofe zvamaona kachitaura kanzi kana 13 years kuti nzara isakasvika 13 years usati wamubvunza kuti basa remukomana nderei iko kari kumhanyira kuti nzara takanga taitonotuhwina tese tisingatombozi ende chokwadi kutaura 13 years taisamboziva kuti mwana anoitwa sei taita amai vanotenga mwana chi taisamboziva kuti mwana anobva kuna baba ndochokwadi taingoti baba amai asi kuti uzive kuti mwana anozvarwa zvaita sei taive tisingazvizivi asi iye zvinoti kunotoziva kuti mwana anozvarwa zvadai zvadai zvadai naiwo mafoni anoda kuexperimenta iwe ungataura ukaita sei mafoni yo anoexperimenta zvaaona zvichiitwa papono wobva ati ka ndoda kuzvi ndoda kutozviitawo sezvataiita isusu taika tikaona mbuya vachikuya dovi tononhongowo nzungu dzedu tichikanga tokuya kumahumbwa kwedu toexperimenta zvinei vari kuexperimenta pono asi tiri kuti hurumende ngaitibatsiri izvozvo zvavari kubva vanyanya kuintrodusa izvo ikoko kwavakatangira kudai vaine punishment dzavanopa vana kwete kuti vapihwe makondomu vari pachikoro vaifanira kuziva punishment dzavanovapa
aro ava vaya vatenda musangano vacho vanenge varipo mm. inini mivaya kwenyu mutipo vanhu vanenge varipo mm. kansero tozvenda kuunganidzai masabhuku tisati tapinda muvanhu mm. tanga tafunga kuti pane chirongwa chakadai chakadai chakadai chakadai amdimu mai veko tipedzisire nyaya iyi avobva vatitirina nemazvo maregerwo azvaitwa azvaitwakanaka mushe mazvo manjika vanhu vadarezva kwakuzotitsakansira uye woti ndine ward meeting mm. ndaakuda masabhuku ese nevanhu venyu mm-hmm. munhu vaivaungana nyaya yodi manje yorohwa yorohwa yorohwa yorohwa mm. inini manje mune mine vamwe vanhu venyu vamunenge makasarudza kuti muri kusumukai vanhu vaya takambosarudza vaye mirai apa mm. muchaona vanhu ava vachipinda mumachechi nemumisha vachiona kuti pari kuvabuswa vana nepari kutambudzirwa nepapi nepari kuitwa vana kuti varohwe vari vadiki ndiva musazovatyidzisai kana kuvarova mm-hmm. eh.
I think amai vongai kama musipo eh. tinoita basa tibatsirane handiti mm. kutsiura vana kudzidzisa machechi tsika dzedu dzakudhara dziya dzataidii mm. isaona chiri chinhu chakatonaka kuti matotivhura pfungwa kunoti vana tachivapa dzidziso ipi asi tatovhurika pfungwa nazvo
taimbotizwa mumisha kurira kupinda muvanhu vauri kuti akutomhanya kutobata kuti ndinaye wangu munhu uri aripa ndinaye wangu munhu uri aripa chinhu chese kana chiri kutanga chinotiomei mm. asi kana kwakumberi kuchinotirerukira mm. nokushinga kwedu sitenga zvipira mm. tinotenda here kuti zvitopindawo mubumbiro remutemo kuti zvitowana law yekuti munhu anenge akutonyatsotongwa kana iri mhosva ototongwa kuti uri kutonga nechapter yakati yakati nokuti waita early child marriage okay. These and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter at 263chat and like our Facebook page 263chat.